Wel, dyma fi yn yn yng nghrombil y broadcasting, wedi cael gwahoddiad gin yr hogyn bach Taflan Davies i ddod yma i'r Museum i i chwilio am hen ffotograffs ohona i pan o'n i yma way back yn y sixties, yn y cyfnod pan oedd Bess yn dechra teyrnasu, a ma' 'na gymaint o ddewis, do'n i'm lle ddechra, ond mi dw i thrilled to bits! A mi ddechreuai

situation sefyllfa hwn yn dweud? Wel, uh, dwi'n uh, hen, hen chwarelwr, di dydy lawr o'r gogledd i fyw i Gaerffili, de. Hmm. Yn ble mae'r mab wedi priodi merch i i Tomos. Felly dau dad yng nghyfraith â chi? Ia, ia, ia, ia. A hefo'r teitl 'Fo a Fe' rywbeth hefo'r Gogledd a'r De? Yn hollol, o ie, ma'... Da ni'n chwarae lot ar y fusnes yma o'r iaith, ti'n dipyn bach, t'mod, geiriau gwahanol ac yn y blaen yn y sgript, ynde? A da ni'n gwneud hyn yn rhan o, o, o'r comedi sy gyda ni yn, yn y sgript, ie. A dwi'n chwilio am gapel, peth cyntaf i ddod lawr, cyn cael swper bron, ydw? Cyn cael swper, ie.
Are, mae chi moyn. Ha, ha, ha, diolch. Yn broc yn rhywbeth? Na, na, mae pob rhyw hap chwarae fel na'n groes i fegwyddorion ni. Ha? Dwi rioed wedi gamblo. A na, i bythwaith.
Rioed? Dal o rioed. Drwy chwys dy wyneb y bwyta i fara.
Os efo marmalade.
Amseru. Ia?
O, yn bendant.
Yn bendant. Os nag oes amseru gyda, gyda, gyda comedïwr, ti'n gwybod, mae'n, mae'n ta-ta yno fe. Gei chi ware rhywbeth fan'na?
Chwarae'r harmoniam? Wrth gwrs mod i. Jyst pan o'n i ddim o beth. O'n i'n chwarae'r harmoniam yn capal pan o'n i ugian oed. Ylwch, dwi ddim eisiau brolio, ond uh, enwch chi unrhyw rif i mi rwan o, fel o un i bedwar cant a mi chwarae i chi.
Two fat ladies.
BBC in Monaco. Before our next programme, a quick look at some of the programmes we have for you later this evening.

O gofio, mi oedd o'n brofiad anhygoel, oedd rwy'n yn meddwl bod rwy'n yn dechrau dringo yr ysgol fawr tuag at y sêr, ac um, mi, oedd, mi oedd bywyd yn wych ac yn glên, a dyma ni, o'n i ar yn ffordd. O'n i 'di neud gymint ohonyn nhw'n Gymraeg i ddechrau'r cychwyn. Oedden ni fel tîm yn gweithio yn dda efo'n gilydd. A deud y gwir, ddaru ni adael yn marc ar yy y theatr yn Shepherd's Bush. Dio'm yn bod bellach, mae 'di cau lawr. Ond yym rwy'n credu bod pawb oedd wedi gweithio ar y gyfres gynta' wedi gofyn, o Linden rwan, y Saeson, wedi gofyn, 'Plîs allen nhw weithio ar yr ail gyfres tasan ni'n dod nôl? Oedd, o'n i 'di dod i mewn efo rhyw ysbryd newydd, rhyw ffresni. Hanner wedi wyth yn y bore, tu allan i westy digon di-nod gerllaw Paddington. A chriw bach o Gymry yn gorfod wynebu taith drwy ganol Llundain cyn dechre ar eu dwyrnod o waith. Ie, fynna, fynna yw.
Wel, wela di be di ddau o'r gloch te, Mag. Ok, iawn. Cer a Mag.
Cer a, cer a.
Tacsi ti isio neud nawr, bois? Be ma' merched yn neud? Be ma' merched yn neud?
Ni'n sgwennu'r, ni'n sgwennu'r deunydd yn hunain. Um, am y reswm penna, yn bod ni'n gwybod beth allwn ni wneud. Yn bod ni'n gwybod yn union beth allwn ni wneud, beth allwn ni ddim wneud.
A oedd pobl yn meddwl bod ni yn uh, Gymreig. A ni meddwl ni hefyd. Tra ni'n ni fynd i wneud clybiau yn Lloegr ac hefyd wneud summer season yn Blackpool.

Un o'r thrills mwya ma wedi oedd dod draw o Bwrsh nawr a gweld i hynwen nhw tu allan i'r theatr. A i ni gyd yn falch iawn a mi'n gobeithio bod hyn yn ddechrau rhywbeth mwy hyd yn oed. Comedy is a serious business a sim oedd hwne'n wir am Ryan a Ronnie. Yym, oedd Ryan a Ronnie'n gymeriadau mor wahanol i'w gilydd. Oedd y ddau yn sgrifennu Felly oedd yym pan oedd un yn siarad a trafod sgets rywun arall isio'i dorri o, wrth gwrs bod 'na deimlade. Rhyngthon ni gyd, dwi'n credu bod Bryn Williams a finne, trio jyst pidio ymyrryd gormod, ond cadw'r ddisgyl yn wastad. Dechre wythnos galed o baratoi trylwyr, nid yn unig i Ryan a Ronnie, Ond hefyd i Bryn Williams a Myfanwy Talog. Ie, ond y mae'r sgets gy gyfan y gyd yw e, yw bod dim instru dim dim instruments 'da ni, a ni yn ladwy dudalen ni esbonio bod dim instruments 'da ni. Nag un ddim, ni 'di ga- ni 'di cael Mister Seventy go in front of them, watch your language, wel mae hyn i gyd mewn man hyn, sgwennu am y cymeriadau ychan, sgwr.

Dwi wedi cwrdd â boi sydd yn gallu canu yn well na Ryan. Dwi wedi cwrdd â boi sy'n gallu uwch a chwarae'r piano yn well na Ryan. Ond, oedd y boi yma yn gallu neud y tri neu bedwar peth, a hefyd, oedd e boi, y boi mwya digri dwi wedi gweld yn 'y mywyd, a 'na beth sy'n bwysig. Ond nawr, lawr at y gwaith, colli tipyn o chwys, methu ambell waith, rheg fach, yn Gymraeg. Technegwyr Saesneg yn gofyn beth yw ystyr hwnna. Dweud wrthyn nhw, ac ymlaen â'r gwaith.

Ti wedi cael ei godi fatha Ronnie ar y net, ti'n gwybod. Ac wedi cael y siawns gyntaf gyda llaw, ti'n gwybod, yn Gymraeg. Alli di'm, alli di'm troi fe hwnna. Dwi wedi teithio mynyddoedd, lle chweddi a changoedd, a llawer o diroedd blinderus.

Storm oedd hwnna fyth. I ysgwy dipyn ar y llwch ma. Ha! Dyma fo, dyma fo. Na, na, fe dio. A ble mae amherlau i, e? A llinach ymhellach yn ôl na'r 70s, da. Noswaith dda i chi. A chroeso i chi ddau a hanner.
Derek! A ni gar eto. Ie, fi'n gyrru braidd i Dublin, swn i'n dweud. Ydy, mae'n siŵr o gael ei ddal, sdi. Bethau dim gan yr heddlu. Cael y nawl, ddedwch chi? Do, mi ges i nawl gan yr heddlu. O, do wir? A be ddigwyddodd? Dim byd.
Dim byd? Wel, ddudo 'na rwbeth. Do! Good God Almighty, carry on! Am funud bach, roeddech chdi'n gyrru'n rhy gyflym. Oeddwn. A fe ges ti dy ddal?
Do. A ches ti ddim ffein? Naddo. Wel pam?
Achos mai y barnwr Owen Temple Morris oeddwn i. O, ac fe ddigwyddodd hynny iddo fo, do? Do, yn ymyl Pen-y-bont ar Ogwr. A wt ti'n meddwl deud wrtha i, tae ti Derek Boot tu ôl i olwyn y carn a'n gyrru'n rhy gyflym, fasa'r un peth 'di digwydd i ti? Dwi ddim yn gwybod, ond 'na fo, Na fernwch fel na'ch barnwr. Tisio lifft? Pan es i i fewn i'r bbc yn 1964 ac ymuno â Heddiw, es i yno mewn ffordd o siarad fel perfformiwr, hynny ydi, fi oedd yn gwneud y pethau ysgafn yn y rhaglen, ynde. Ac am gyfnod wedyn, dyna fues i'n ei wneud. Ac roedd dau a hanner yn ddatblygiad naturiol o'r cyfnod cynnar hwnnw nôl yn nechrau'r chwedegau. Be 'di hobïau 'ych ciwrat chi? Dim byd allan o'r cyffredin. Dim i'w gymharu â'r casgliad o grefyddwyr yn y News of the World y Sul dwytha, er enghraifft, y Parchedig Sam Archer o Ddover, na bod o'n iawn, yn difyrru'i hun drwy swingio ar trapîs yn neuadd yr eglwys, a'r Parchedig Neil Hanley ynta, hobi digon diniwad, ymweld â mwynhau clybiau strip, merched, noethlymun ac ati. Iawn! Cyn belled yn dde nad ydi'r gwaith a'r gorffwys bellach Wedi mynd yn un. O'r gore Miss Griffiths os da chi a'ch ffrindiau yn barod dechreuwn ni'r gwasanaeth. Roedden ni drwy'r ysgol efo'n gilydd, wedyn mi aethon ni i'r coleg efo'n gilydd, roedden ni'n y digs efo'n gilydd, gaethon ni mewn i'r bbc efo'n gilydd hefyd, ac yn wir roedden ni fel dau frawd, a pan fydd farw Derek ugain mlynedd yn ôl fel mae'n digwydd i flwyddyn nesa, 1974, oedd colli Derek i mi fel colli brawd ynde, a pan dwi'n meddwl am Derek rwan, Yym, mi allai deimlo y dagrau yn cronni a deud y gwir, achos mi oedd colli Derek i mi fel fel colli brawd, ynde? Ac roedd y golled i ddarlledu yng Nghymru yn golled fawr. Mi fasa Derek wedi gwneud cyfraniad aruthrol aruthrol i'r i'r bedwaredd sianel. This is your captain speaking, we will shortly be arriving at Withybush Airport, estimated time of arrival 23:45 hours. Hei mêt Cymraeg! Ia, o Sir Fôn 'da ni, yli, mynd i Steddfod Genedlaethol Cymru 'de. Ie. Eich captain yn siarad. Allan. Byddwn yn glanio ym maes awyr Wyddi Bush, Emma, chwarter i hanner nos. Neu i chi bobl Sir Fôn, pan mae'r bys mawr ar naw, a'r bys bach bron iawn ar un deg dau.
A mi oedd 'di neu- neud rhan actio tra o'n i'n dal yn ysgol, a wedyn, yy, efo'r gegin yng Nghricieth, yy, Elis Gwyn, Wil Sam, Gitar o Baich Stiwart Jones. Mi oedd y rhan hefyd yn rhywbeth reit debyg i be o'n i ar y pryd, sef ifanc a coci, dipyn o Jack the Lad. Pan nad fedrwch chi'n cael dewi. O, diolch yn fawr, Metron. Mae Dafydd di hwnna. Na, mae o'n cael panad yma, Metron, gwaetha modd. O, na chi da, i wneud un arall i Dafydd. Diolch.
Hei, ma' mwg grand ar Dafydd 'ma nose. Oes!
A dim pawb sy'n ga'l fad ohono fo. Dim pawb fydde eisiau neud. Te, constabulor? Chdi de. O, ti 'di canu. Ydw. A chi te? O, diolch. O!
Dafydd, beth wyt ti 'di cael anwyd? Gwranda, ar ôl gorffen dy fana, tydi'r tîm i gael golwg arna chdi. All right.
Yw, Sylwch ar y tenders mae e'n cael y... Jealous 'da chi! Mi oedd gwneud y garej yn rhyw fath o ddilyniant i mi, achos mewn ffordd o'n i'n medru mynd yn ôl o'r garej, reit yn ôl i'r gegin, ac i bobl fel Wil Sam. O ia, gei di fynd i dy wely rŵan hefyd. Mae dy wres di'n giant ac un. Coetsiwch.

Ond heblaw am hynny, mi oedd y rhan wedi sgwennu i mi. Fel oedd y rhan wedi cael ei sgwennu i Charles Williams, wrth gwrs. Ac yn debyg, ac yn debyg, ac yn debyg, tydw i ddim yn sâl! Wel na, go debyg. Bod ag i'w res o dros giant! Mae speed o fyd, Eliwn. Wel, dodd o ddim nes i chi redeg ar 'y nol i. Wel, rowch chi mond am fo Niwelyd, dwi isio fo yn fama. Wel, dwi na isio fo yn Niwelyd. A mi dwi na isio.
Tro dy glust ti dy. Aw! Be sy'n mater arna ti?
Doedd dim ots 'da fi, fe la'n llofft o 'na. Dim ond un gyfres wnaethon nhw. Dwi rioed wedi dallt pam, yn iawn. Ond mae yn biti, achos dwi yn credu fod hi'n gyfres weithiodd. A cyfres oedd yn reit poblogaidd.
Falle, tase nhw 'di sticio efo hi, fydde hi wedi gwella. Bydden ni yn fwy profiadol, wrth gwrs. Ond o'n ni i gyd braidd yn ddi-brofiad, yn enwedig yn nhermau comedi. A doedd comedi yn Lloegr ddim yn wych adeg honno chwaith, i fod yn hollol onest. Oedd pawb yn dysgu.
Bore da. O! O! Hwrwch fi nawr, gwmhwy! Hei, be' sy'n myn' mlaen? Cyfarfod diolchgarwch? Nawr fy helpu fi oedd yy Mister yy... Humphrey Thomas.
Chwilio am ferch ydw i. Fy merch ei bwyd e! Fy meistr, Sir Robert ap Caswallon, Meilir. O, sgwêr! Rhan fach iawn, a weud y gwir, o fath o feed i myf. Yym, o'n i'n gymharol ddi-brofiad ar y pryd. Rhyw fath o dumb blonde, yym, fel oedd yn ffasiynol iawn ar y pryd, dweud y gwir, trwy'r, trwy'r, yy, saithdege. O, gymharol straight, dim byd diddorol, oedd hi jyst yna fel rhyw fath o ornament, a gweud y gwir. Nawr ag yn y man, o'n i'n cael yn nhynnu mewn i'r prif blot, felly, ond, yym, dim llawer mwy na hynny. Byddwch yn ofalus ynghylch hi. Dach chi ddim yn clywed sôn amdano fo? Gynt o'r Sorbonne, Heidelberg, Rhydychen, Dulyn a'r Bala. Un o'r pethau mwya anodd dwi erioed wedi neud. Yym, oherwydd pan dach chi'n actio efo Huw Gruffydd, fyddach chi byth yn siŵr be' fasa fo'n neud nesa, heb sôn am roi'r llinell iawn i chi, 'de? Wedyn awgrymes bo' ni r'un dod yn ôl i mi ga'l golwg go iawn arni.
Miss Havina Hughes, Sir Robert ap Caswallon Meilir. Helo, Del. Del?
Del! Wel, mae'n gafr i, mae pobl wedi galw i'n bob math o enw ar draws y byd, yn neb yn ddel o'r blaen. Dewch yma, mi chan i mi gael

Nath o ddim llawer, nath o ddim llawer, ond, ond oedd o'n rhan o'r, o'r ddisgyblaeth, oedd o'n rhan o'r, o'r dysgu. Ac oedd hynny'n digwydd bryd hynny, y'ch chi, yn y bbc, ynde. Llawriau mwy na mae o erbyn hyn. Roedd o'n rhan o ddysgu'r grefft o fod yn berfformiwr, rhan o, o ddysgu bod yn gyfforddus o flaen y camera, cyd-weithio gyda phobl eraill.
Ti fewn bach?
Un olygfa oedd honna allan o nifer o olygfeydd sy'n cael eu ffilmio yma yn Sir Benfro go gyfer â chyfres newydd Ryan Davies. Dyma'r tro cyntaf y bydd yn ymddangos i ni gyfres arbennig ef ei hun. Mae wedi colli rhan arall y ddeuawd ddigri boblogedd, Ronnie Williams, mae ynte erbyn hyn yn cadw tafarn yng Ngogledd Cymru. Ryan ei hun sy wedi sgrifennu sgript y gyfres newydd a Rhydderch Jones sy'n ei chynhyrchu. Oedd fformel y rhaglen, o'n i ddim yn hapus iawn, o'n i ddim yn licio canu, oedd ofn y canu arna i. O'n i'n mynd trwy'r rhaglen yn neud y sketches o reddf actyrru, ond o'n i'n neud y rhaglen yn poeni am y deuawd ar y diwedd, neu am y pedwarawd yn y canol. A'r ddau yn harmoni wrth gwrs. y gweddill. O'n i'n meddwl yn bersonol bod yr hen aroni yn debyg iawn i Morecambe a Moyes. Fydd ddim mor wahanol i gyfresi Raean a Ronnie er enghraifft, ond fyddai'n gwneud mwy o o waith a comedi mewn cerddoriaeth, canu mwy o ganeuon efallai, defnyddio defnyddio'r delyn, defnyddio'r piano a defnyddio mwy o ganu.

mewn cyfres, cyfres Ryan ar ben ei hun. Cyfres gynta iddo fo wneud ar ôl iddo fo wahanu o'r wrth Ronnie. A ddwn i'n cymryd rhan yn y sketches, rhannau cefndirol fatha, rhannau straight, um, rhaid feeds i Ryan, felly oedd dda un pantomaim nadolig wnaethon ni ar gyfer rhaglen oedd allan diwrnod nadolig efo Delmau Bryn oedd y gwestai a Elliw Haf a fi oedd yn actio'r gweision yn rhywbeth o Mother Goose. O na, ni chant wneud, rhaid i ni hamddiffyn. Mae mwy mewn bywyd na chi gwydd a stwffyn.
Croeso i'r rhaglen newydd Sianel 5. Gan y bydd bob mam yn nain cyn i chi gael sianel pedwar, waeth i chi hon ddim tra da chi'n disgwyl. Yn ddiweddar fe wrthododd Edward Heath gynnig gan bwyllgor y Steddfod i arwain Gymmanfa Ganu yn y Genedlaethol. Na chi swydd dda i rwyn. Rwyn falla sy allan o waith? Helo, Harold Wilson sydd yna. Ie. 'Na chi, gŵr Mary. Ie. Ie. Ynglŷn â'r yy ni'r argymanfa 'ma, 'dach chi 'di ca'l rywun i arwain yn lle'r llongwr llon'? Ar ôl yym y rhaglen Ryan 'ma, oherwydd o'dd 'i'n poblogaidd iawn, mi ddois inna yn sgil hyn, a nath hanna bach o gyn i, ryw fath o amlygrwydd, ag yn pobol yn gallu gweld bo' fi'n gallu gneud comedi. Ac yn fuan wedyn, mewn ryw ddwy flynadd dwi'n credu, tua saith deg chwech, mi o'dd y Bee Bee See yn awyddus i neud rhaglen ddychan, A mi aethon y criw yna ni at ein gilydd a mi ges i wahoddiad i fod yn un o'r tîm i neud y rhaglen honno o'r enw Sianel Pump. Yn y faner wsos dwytha o' na hysbysebiad am gyfieithydd rhan amsar i fynd o gwmpas y llysodd. Tybed sut unigolyn fydda'n ceisio am y fath swydd? Eich enw chi ydi John Cadno Jones? Your name is John McCatno Jones. No, no, no, my name is Justice Fortecue Johnson Smythe. Naci, enw fo ydi John Catno Joes o Lembo. Kindly make your intentions clear. Proceed. Carry on.
Ond ydw i'n iawn i gredu mai llys enw ydi Cadno? Is, is she right in believing that Cadno is a court name, llys name? Ydw i'n iawn?
Iawn!
Fine.
Fine, you mentioned the fine. I have not pronounced sentence yet. Dio'm 'di deud y frawddeg yna eto, medda fo. Cofia ni'n neud ryw ffilm lle odda ni fatha ryw du odd yn ganol cae yn yym o' honno'n waci iawn dwi'n cofio odd o'n reit ddiddorol yn Pen Arth rwla odda ni'n ffilmio i tu allan i Ben Arth yn ryw gae.
Ar goled. Wyddost ti bod yn bil awyr iach ni ddwy bunt yn ddrytach y chwarter yma. Be ti bo' neud efo fo? Dim byd.
O cofia di, fi oedd band arian Trefor mam yn wthnos ym mis Ionar a ma nhw'n defnyddio lot. A dy fam efyd de. O'n i be sy'n y llythyr yna? Newyddion drwg.
Be, di isio dod yma am fis? Ma'r tîn yn condemn! Fedri di'm dwad felly nafdri? Condemned? Gad ni weld. Dear Sir, your house is condemned. Yours truly, Council. Ond fedra nhw ddim!
Maldwyn, maen nhw yma!

Mewn pyb oedd e. Yn y Conway os dwi'n cofio'n iawn. Yes. Ar bnawn diwedd haf ffordd oedd 'i. Deu- tua ta- 73 yn ffordd. A mi fyddai'n deud rhyw storïon oedd 'di digwydd i fi, rhyw storïon gwir oedd 'di digwydd am yr am yr superintendent Llandudno'n cael ei gloi yn sel ynde a mi o'dd yno tŵr dydd bobl yn rhoi bwyd yn nhw dan. A dyma Mike yn cael syniad Duw beth 'sa hwn yn gai pennod ryw o s- o gomedi sefyllfa 'lly. Ar goll i chi, Machgen i. Y swyddfa heddlu'r Dorlan, syr. Eitha reit, Machgen i. Felly chi ddim ar goll? Nacdw. Reit. Be chi moyn, de? Gwyddoch chi ddim, syr. Pwy chi'n feddwl wy? Chan Canasta? Uh, PC 323, Gordon Hughes yn reportio, syr. Oedd o'n wedi sgwennu am y wreiddiol yn ogleddol. Mm. Oedd, oedd yr holl beth yn ogleddol. Ac uh, mi ofynnodd Jack Williams i ni newid uh, yr inspector a'i wneud yn ddeheuol. Yy, fysa fo ddim yn digwydd heddiw, wrth gwrs... Na. ...achos ma' pobol 'di, wedi hen arfar. Oddan ni sgwennu fo i Stewart Jones. Ie.
Yn bendant. Yy. O'dd Stewart o'r dwrnod o'r pnawn hwnnw yn y Conwe. Hwnnw. O'dd Stewart yn y Conwe. O'dd Stewart yno fo ers hynny. Yn yr embryo bach hwnnw. Hmm. Oedd. Lle gath o 'i genedlu. Oedd. Y pnawn hwnnw. Hmm. Ar ryw fwrn y Conwe gath o genedlu. Wel.
Reit, yym yym dewch mewn man 'yn nawr, PC Huws. Nawr, man 'yn mae e gyd yn digwydd. Hew, 'dach chi'n deud te? O ie, fan 'yn, nerve centre heddlu'r dorlan. Wel, y pyls y y pyls yndyfe? Ie. Nawr yym, o, fe ddewch chi'n gyfarwdd iawn â'r lle 'ma cyn bo hir. Switchboard? Ffono'r sergeant ro'n i nawr, yym, wel, mae e mas, chi'n gweld. O, wela i, yy, rwbeth go bwysig, ie? Odi, fe allwch chi weud hynny, gallwch. Y ces, ie? O ie, y ces, ie, wedi dod o hyd i raced itha twyllodrus yn y darlan 'ma. Ew, pwy sa'n meddwl te? Ie, pwy fasa'n meddwl, yndyfe? Ie, fel oedd o ddanos i fi.
Sergeant, sergeant, PC three two three Gordon Hughes. Replacement Jones 15, Sergeant. O! Ie, wedi hala man syth o Gwmbrân. Wel!
Y station gynta fe, Sergeant. O, ie, wel, ai, sdim croeso i chi, PC Hughes. Dioch fawr. Fi ydi Sergeant Puw.
O'dd 'na gwyno anhygoel amdani peth i allan gynta. Yn y papura, yn y capeli, Hena, Diriaeth, Llun ag Eifionydd a betha. Meddwl o'n i, sa PC Hughes ma'n licio tamad bach. Jiw, dyw hwn ddim mor ddiniwed ag o'n i'n meddwl.
Tamad o fwyd, mae Misus Roberts yn feddwl wrth reswm fawr. Nath rywun yn Borthmadog godi petisiwn yn erbyn ni felly, a mi nath 'na wrth betisiwn wedyn fynd gin bobol Gin hogia o Ysgol Eifionydd William Owen Roberts, fel mae'n digwydd bod, dwi'n meddwl, oedd un o'n nhw. Ti'n sgwennu un o'r pellach, dwi'n sgyn sgwennu teulu'r Mans fo wedyn. Mae'n bwysig i nodi hefyd fod Cynulleidfa Gyffredin wrth ei boddau efo efo Glas y Dorlan oherwydd bod ni'n defnyddio iaith bob dydd. Oedd. Yym iaith dda bob dydd oedden ni'n trio. Lle uffar ti a fyn, lle uffar a chi mynd Huws? De, oedd uffar yn ddigon de cyn i i ypsetio bobl de. Y Criminal Justices Act!
Pardwn?
O dan yr Act yna 'dach chi'n cael peeping toms, disturbing the peace. O ydyn. Ma' nhw hefyd yndyn, Mister Vaughan. Hen sglaffaethod budron 'dyn nhw. Dim bo' nhw'n cael gweld dim byd yn 'y nhŷ fi, cofiwch chi. Mi fydda i'n cau'r cyrtans bob tro cyn tynnu amdana. Ond bydda! Wel byddwch, gobeithio wir. A dwi'n cofio yym Maureen Rhys yn deud ar ôl i ryw ddwy bennod gynta' mynd allan, oedden ni'n mynd lawr y stryd i Fangor, a dyma ryw ddyn lorri sgrap yn stopio, agor ffenast, Heidl, chi sy'r y y peth y cops ar television ie? Yy ie. Blydi grêt ie? Gymwch chi rolo?
Rwla da iawn sy'n hwn. Dei di dy. Ydych chi ffenori fel clogwyn ddu yr ardd ddu ar y fen. Chi'n yy lico dringo sergeant? Yy? Hmm? Angela Evans ydw i, shwd 'y chi? O! Reit dda, thanciw, Miss Evans. Be' ga i neud i chi? Ond ydych chi'n gwybod, dwi wedi cael 'yn hala yma. O ie.
O, Christmas boxes o gwmpas yn gynnar 'lenni. Pw sy 'di'ch hala chi 'ma? Y Superintendent Parry. Tusw bach, 'dach chi rioed yn deud ma' chi 'di yy... Ie, WPC 27, Angela Evans, at 'ych gwasaneth. Ro'n i'n gweld y cymeriad yn Glas y Dorlan yn... A weud y gwir, tymed bach mwy knowing oedd hi eto, rhyw fath o wrthrych rhywiol, felly. Ac oedd rhywun yn ymwybodol taw dyna be oedd. Oedd y saithdegau'n amser mwy rhydd yn rhywiol. Am wn i, oedd menywod yn y cyfnod yna, o'n i'n teimlo bod ni 'di cael rhyw gydraddoldeb gyda dynion, oedd y bilsen ac yn y blaen, defnydd y bilsen yn iantus, oedd neb yn ofn hwnna oedd AIDS, wrth gwrs, ddim yn bodoli. Oedd y teimlad o rhywioldeb yn fwy rhydd, o'n i'n twyllo'n hunan, wrth gwrs, achos o'n i'n cael yn rheoli gan ddynion. Chimod, o'n i'n trafod y mater yr undeb na nithwr, a wedes i... Beth mae'n ei nawr? He? Pam mae di gwisgo fel yna? Dwi ddim ar observation, to, di? E? Pwy? Be?
PC Hughes, pam mae di gwisgo fel yna? Nid Hughes ydi o. Recruit newydd.
Dwi e ddim yn un o reina, di? E?
PC Evans, dyma Inspector Vaughan. Wel, diolch eriod. Croeso i'r dorlan, PC Evans. Diolch. Yndyfe? Wel, dewch draw fan hyn i fi gael golwg arnoch chi. Wel, mae'n brain i. Odi, uh, ydy'r sarjant wedi dangos popeth i chi? Nag yw.
Ddim eto.
Dim eto. Dim o gwbl. Eisteddfa'r Watwarwyr. Dim ond llwch yr oesoedd gynt.

Un o'r mafioso yws bobl beryglus.
Wan fodwaith hwnna dio. Wa fi fama i ddiawl o ddiawl o ddim. Fandaliaeth hwnna dio. Pe ma am pethau i gynnyn nhw, a be am yr addewid?

Os ma ni glod bydd farw am yr hen englyn bach. Mi odd dyn a demon am gorau godi monument. Codi bust, codi bust i mi! Ni mi gai fy llygad, ond atolwg! Yn Rhufeind am iddo fo fod, nid yng Nghaerdydd na Llanuwchllyn chwaith!

Fel 'na ti'n gweld. Ac yy gwahanol bobl, er enghraifft, yym, 'na ti, Wagner, er enghraifft. Wyddost ti am Wagner? Mae mae 'di cyfansoddi opera fawreddog o Tannhauser. Wedi cael ei seto mewn ffactri lleder, mae'r opera 'ma, gyda llaw. Ti'm yn gwybod hynny, wyt ti? Ond fel hyn mae Wagner yn chwarae Happy Birthday to You, fel hyn.